Iluongo ni min jaki. Chi owadwa koni gigo. Min jaki. Eh. Chiemo oseikre. Eh, Owada pega yun mach mano kanyo tera. Mm. Eh, aleko gik mapolo. Ai, ai, ai, ai. Eh, yera. Wetu eh. nitona gik mo eh ya tomato dhako kunya kune ya kare mo mata. Kare mo miyo. Eh, kare wa kanya thio mera. Eh, asa bira. Karibu wa wa mi pi lo ni wa. Kage. Eh. Angelo kulieta enya. Mm. Inyalo logo. Sawa.

Hmm? Ing'e ni mako dhoga koro kaka itimri e oda. Hmm? Itimri nade e oda? Idhako mana ma chuoro thon, isechiemo kendo ichak idwa nalogni kendo. Ok ichiemo akoro, chiemo akoro. Chiemo akoro, chiemo ero koro ketni. Logna kidagi logna. We milri koda, we milri koda. Eh? E dondruok mane? Wan wan mudo adwa ngura chuda. Hmm. hmm. Kida wanga moko moko manono manono manono kulo to kata ringe mapok nonenoga. Goyo kamano nisenenoga dala kucho.

Ng'ama omiyo jater ringi? Eh? Iwang'a nang'o? Iwang'a nang'o? Yawa min jagi. Iwang'a nang'o? Ng'ato ng'ato ok bed misumba nono. Wuot emi wuot. Yama gitimre. Hmm. Yana biro limi te wang'a. An ng'in gine milewo chunya. Waya kata kirwaka odi. Rwaka maber ber. Alot achamo dala pile. Ichamo dala to ang'o momi chak ichamo? Iwang'a na. In gi weche momiyo jotedo chiemo. Minjaki. Unguru chiemo. Ei. Uwang'a nang'o? Yawuot to gweno wang' ni cham te. Mm, uwang'a nang'o? Wayie, wayie, wayie, wayie, wayie. Asoro waya. Iwang'a nang'o? iwang'i to kuon to ngilre duondi kuon ngilre duondi ichalo mama ma pok nochiemo ndalo adek kata ni biro nairobi kineno chiemo to ichalo masira ei min jaki pala endi oketni kato nigi ng'adogo kuon kuon ichodho gi lweti ka gweno manyalo chieth ei cham chiembino iweyo cham chiembino cham dhi cham le mariyo nyadonda nyaka ni chadona cham Chamu tho wadu loya. Be nyalo weyo. Hey. Yami udwaro to chiemo pra bich. Amani. Minjaki oromo koso podi. Gima pok ing'eyo kuoma. Mm. Chiemo tama. Chiemo tami. Abana eno. Sana sana kama jinga ni kama. Au kichambere na. Aneno ka chiemo tami gati. Au kichambere na. Chiemo tami, chiemo to tami. Chiemo wadwa, chiemo tami. Doga malai. Dogi tani no karaji. Amendi gi vitamin. Mhm. Miyo ni to yie lach na sachien. Kaki wacho. Mhm. Okela ogolo asira asira magwente. Riyo mose riyo go kech gweng' te. Oganda chiem kanyo. Ka ng'ato ko dala. Hmm. Icham ring'o kanyo e gweng'. Samoro ng'ato ko madala ok dhi cham ring'o. Ang'e rito ma ji othoe udhi udhi e liete. Bang' tho ng'ato ma dala. Eh. Amin jakitu chieme chiemo mos. Ng'alaro kodi onge kata guok mane bathi ma onge. Chiemo chiemo mos makoro ingilo yani kuon ringe duondi. Eh yawa yawa.

Karibu. Hey, maoda. Tang'o matimre. Ang'o matimre ka? Dalin, ok omisa. Orwake. Ng'ani min jaki. Idwa ng'a chuora? Nade? Eh, mi mana ni ing'ena ni nimna gi chiengu ma kiko mai pap. Ni ka mari no se tho. Man kamoro ok mai. Hey, itimri nade? Nyan weche gik midwa kelo e oda kae mane dwa ni adhi nachuora mane dwa ni timri nade? Weche kabila ok adwa ka ok adwa. Kama ge mokeli tidok dala gokinyi, kiny gokinyi bas ka kuogo. Tidok dala. Hey, saruda, saruda. Saruda. Ok saruda. Ne, wao adhi ayue, ana ol. Mi uli oro makae. En wendo ni. En wendo na. Tich no dhi nade? Ah, ma angi angi bipenja kachien. Wadhi bipenja kachien akucho.

Chimney to buy it, go ship chunya. En ka ng'iga kama kinye kibwonja bwonja bunyo ni kende ichalo na ma Yesu kanya kata dhie kanisa. Era no chako pole pole. Chako pole pole. E to koro chiwalo mono lima. Mm. E obiro gimoro sa boro. Mm. E to no kanyisi. E kendo kanyo chwanya sana. Kaya adonjo abwok. Aba kaka donyo donyo ni baby baby to en ema wapo mako seche. Ago mos ok odhi budho, ok odhi budho. Timbe ne moko en go kanyo. Mm. Min jaki ni ng'e ni miyo mose thagwa dala kucha. Po chalo ma miyo ma pok onyono kata buore dong. Pod biro to pok obiro ma biro ne mokwongo. Mm. En miyo mane chuore otho. lakini min jal madok puonj mapuonji godo ka wuotho kodi to auma uma wich kuot manene bath ndara kae ibe sandi ng'e ni koda nani mimi sandi koro ji dwa nindo kendo kok ichako paro na weche bado ago ni baka min jal ing'e ni rach ka joma dongo luwere kitanda sani sach nindo wane kama wantie ni koro pogre kendo koro giwacho luwerruok awacho ni mama no anto timbe ne to kendo kendo ngene kono ok omora mm. mm. kech dano kata kano dak gi jaode ma jaode mano thoni noketo gi koko neno wach ah obo mang'eyo obo mang'eyo ng'eyo wendo Nairobi wendo Nairobi oh mang'eyo sat neno in ko kiruko gi mbalo gotieno chalo jodongo mago kolura bila sani da punjo nyiri si winde nyiri wanende chimodong kino loski oh koro Iwacho ni modong' ang' walos kiny. Eh. Wanindi. Wanindi. Nind maber, leka. Lek mano no nindo mane ma ji nindo ga mani nindi leka. Kwani ji ok ok romance ma winjo ga gike no tiwi winjo kode. Ing'e ni eh. osekawo ndalo ang'wen, paro ni ah, ndalo ang'wen. Eh? Ah. Abro golo kodi koko e kitanda kae. Ing'e ni wana od mach. Eh. Eh.

Yamata yawa nyasaye wo mageto na kale daro bika ne kechango yawa. Aol gi min jaki, aol gi min jaki. Mama ni keto na daka, na kano bina ilo bika, aonge kue, aonge kue ma dash ne sewe. Mama ni keto na daka ne kechango. Eh, eh, eh, no tiyo, eh, no tiyo, no kadagi. Jirende zinyo, no kadagi. Obiru penyo so

Sani kok inyal nini Kiny gokinyi. ang' idhi nindo oko. Kiny gokinyi okaw gik odok godo. Min jaki nyaka ng'e ni en dhako modongo dala. Mama no wango. Ikoni mama ne nyalo wuok e sitting room. Chikiti. Kama na koni mondo odhi obede kuch. Obiro manyo chuka ta awuok kucha ka ng'ise. Ang' Eh? min jako sin midwa na winji. Nyaka ng'e ni ma wuoyi modongo dala, odongo dala to tedo dala to nyuol dala. Ne minora isego ka isego kuka menga sani sabur chungine. Inyago kuka

E mama ni yawa. Ka choka ema ang'iso min nyathi no biye choka. Kendo koro kata choki riki ma kero kero onge. To koro mama ni koro dhi kuni. Yawa, to wadwa yawa. Koso lala wa kuwa. Ni ni na wali na lala ngilu kana kana. Min nyathi.